X'ġurnata sabiħa ħarġet illum. Iva, wara dik ix-xita bir-ratt tal-bieraħ. Jien niddejjaq meta tagħmel ix-xita u jkollna neqpaw ġewwa. Jien ma niddejjaqx inċafla ġġa l-ilma. Ħalli għalik. Hi tfal kif intom? Ġejtu mixja fil-kampanja? Iva, ġejna nimxu f'dan il-wied mal-ġenituri. Kemm hawn sabiħ! Qisu dik ix-xita tatu ħajja ġdida lil dal-wied. U hekk hu fil-fatt. Ix-xita u l-ilma li jgelgel matul il-wied huma nifs ta' ħajja għall-pjanti u l-ħlejjaq kollha li jgħixu fil-widien tagħna. X'jiġifieri? Fis-sajf, meta x-xemx tkun taħraq ħafna u l-ilma jixxotta, ħafna mill-pjanti u annimali li jgħixu fil-wied u l-kampanja jorqdu. Iżda mal-ewwel ħalwa xita, jerġgħu jieħdu l-ħajja. Ħudu din il-pjanta taw, jisimha ħannewija, u hi pjanta indiġena. Fis-sajf, meta l-art tinxef, din il-pjanta tinxef ukoll, u fil-fatt taħsibha li qisha mietet. Iżda hekk kif l-ewwel xita tal-ħarifa xxarrab l-art, il-ħannewija terġa' tieħu l-ħajja, il-weraq jiżbieħu, u ttella' fjuri twal u sbieħ, bojod, vjola ċar jew roża. Xi tfisser il-kelma indiġena. Meta nirreferu għal pjanti jew annimali indiġeni, nirreferu għal dawk il-ħlejjaq li b'mod naturali insibuhom f'reġjun, f'dan il-każ, ir-reġjun tal-Mediterran. F'dan il-wied insibu diversi siġar indiġeni, bħal ngħidu aħna s-siġar taż-żebbuġ, tal-luq, is-siġar tal-lewż u ż-żafżafa l-kbira. Xi annimali indiġeni li wkoll jgħixu fil-widien u jiddependu ħafna fuq l-ilma naturali li jkun hawn fil-wied huma ż-żrinġ, iċ-ċikku żwiebi jew kif forsi tafu aktar il-ħelikopter u anke s-serp l-iswed. Ma jien nibża' mis-sriep. Is-serp l-iswed li nsibu Malta mhux perikoluż għall-bniedem. M'għandux velenu u jiekol biss insetti u annimali żgħar. Jekk taraw xi wieħed, ħalluh bi kwietu, u mhux lis-serp biss, iżda l-annimali kollha. Qatt m'għandkom taqbdu l-imrieżeb ta' żrinġ jew xi nanna kola. Ħudulhom ritratt, iżda taqbduhomx. F'wirt bħal dan insibu wkoll diversi ħlejjaq endemiċi. Bil-kelma endemiċi nirreferu għal dawk il-pjanti u l-annimali li nsibhom fl-ambjent Malti biss. U lanqas pajjiżi ġirien tagħna li għandhom klima bħal tagħna. L-iskola, l-għalliema, kelbit madwar il-qabru. Il-qabru hu fil-fatt l-uniku granċ tal-ilma ħelu li nsibu Malta. Dan il-granċ għandu bżonn l-ilma li nsibu fil-widien tagħna għaddej b'mod naturali sabiex jgħix. Fix-xhur tas-sajf iħaffer toqob taħt wiċċ l-art fejn l-ilma jkun jista' jinġabar u ma jinxifx. Kemm hu intelliġenti? Sfortunatament ma fadalx ħafna, u rridu nieħdu ħsieb l-ambjent tal-widien u l-ilma li nsibu fihom fejn jgħix, għaliex jekk neqirdulu dan l-ambjent, inqabru jmut u jispiċċa darba għal dejjem, għax kif għedtilkom, jgħix biss hawnhekk. Pjanta endemika hi l-widnen il-baħar. Din il-pjanta hi rari ħafna llum, u nistgħu biss insibuha mal-ġenb ta' xi wied, qrib il-baħar jew fuq xi rdum. Il-widnet il-baħar, il-pjanta nazzjonali Maltija. F'wirt bħal dan insibu wkoll numru ta' pjanti u anki annimali li huma invażivi. X'jiġifieri invażivi? Diġà semmejna l-pjanti u l-annimali li jinsabu fil-klima Mediterranja jew f'Malta biss. Iżda madwarna naraw ukoll diversi pjanti u annimali li qatt ma setgħu ġew b'mod naturali f'Malta u għalhekk insejħulhom invażivi. M'iniex nifhemtha? Ejja nieħdu eżempju fejn int sifirt f'xi pajjiż ieħor u miegħek ġibt pjanta li ma tinstabx f'Malta. Imbagħad, meta ħawwiltha fil-ġnien, iż-żerriegħa tagħha nfirxu bir-riħ ma' kullimkien u bdiet tikber fis-salvaġġ. Imma x'hemm ħażin? Biex pjanta jew annimal jidħol fl-ekosistema lokali b'mod naturali, iridu jgħaddu numru ta' snin u għalhekk l-ekosistema tadatta. Annimali u pjanti oħra jkollhom ċans biex jaddattaw għal xulxin. Iżda meta annimal jew pjanta tiddaħħal f'ekosistema eżistenzi, din ma jkollhiex kompetizzjoni naturali u għalhekk tibda tieħu post u anke teqred dawk il-ħlejjaq li jkunu hemm qabilha. X'hawn f'dan il-wied li hu invażiv? Ħarsu madwarkom, dak il-qasab hu speċi invażiva. bħalma huma dawk is-siġar ta' l-akaċja, dawk tar-riġnu, jew dik is-siġra msejħa tuffieħ ir-riħ. U annimali. Fis-snin li għaddew, ġiet introdotta ċ-ċkala ħamra ta' l-ilma ħelu, bl-Ingliż red swamp crayfish. Din sabet ambjent tajjeb għaliha u kibret u tkattret, u din trid tiekol, u għalhekk tiekol l-imrieżeb, il-bajd tal-ħanfus, u l-larva taċ-ċikkużwiebi, b'hekk qed tikkawża ħafna ħsara l-ambjent naturali tagħna. Billi teqred l-annimali li huma indiġeni jew endemiċi. Kemm hawn x'titgħallem dwar l-ambjent Malti! U jien kont naħseb li għax m'għandniex annimali kbar, l-ambjent tagħna mhux interessanti. Fejn qatt taħseb kemm hu importanti l-ilma naturali li nsibu għaddej fil-widien tagħna? Ejja nkomplu nimxu u naraw xi nsibu matul il-wieq. Ħudu gost tfal! U ftakru, ħudu piċir b'dak li taraw, iżda tagħmlu ħsara qatt. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.